Atakbir! Naawu niŋ a barika niŋ. Naawu niŋ a fahan niŋ. Ka di niŋ nyaɣisim yaaŋa ni dahinuu boli yinim bɛn zaa nyɛ adiini kpamba. Bee kana ka ti ʒini n-gbaai saawara n-yɛn chɛ ka biɛhigu maa ka di chaŋ di du. To Dagbamba mi yɛn ŋahirila bɛ ŋahili ni bɛ yi din sana baa vi. Tinim di yɛn zabira ka yi daafanim zaŋ Naawuni kundi yɛligu m-mali ti, ka di yi ti paai ka afanim zabira Kpee niŋ bini di yɛn mali ti maa ti lan yɛn boli ya ti mali ya. Yi vi m-bala. Yi vi m-bala. Bim ti niŋ di yɛn zabiri ti zaŋ kunni maa yɛligu m-mali ti. Yom ata din gari la, rap m-boli ya gutaɣ na yɛligu. Nti mali ya gari bi zani. Zuŋɔ. Ka bɛ nyaaŋa lan chɛ ti ni ti laɣim na Kristi ti mali li. Ayo, di viɛl lala! To man ni lihi ti kpa yɛtɔɣ shɛli din kɔŋ Musia maa, ka binshɛɣu toon daa tali n bɔb ya shɛm maa. Din pahir a yi liɣiri, yɛl ayi maa mi yɛn dɔla. Ti gba nyɛla nanima ka nyɛ toondaannima, ka gba bɔri liɣiri maa. Amaa! Naawuni kundi yɛlimi ni, Ni di laɣim yi bo ti yiɛɣu nyɛla bimbiɛɣu kam nyaɣili. Din bɔri ti ŋɔ maa, zuŋɔ diribi simdi ni ti ni lan boli ni ti ti yɛliya. A yi lihi adiini puuni, adiini nyɛla saɣisim nira ni zilim balli, ka di ti kana ka yi kuli yɛn zani. n turi ninkura, n turi bihi, n turi bin gariya, hal ka di ti pahi ka shɛba yina ti yɛra ni di suŋ ni yɛn yina ti liri taba. Ti chɛmiya nti liri zaɣira, ti chɛmiya nti ku zaɣira, ti chɛmiya nti be zaɣira zali soli nti ku o, ti chɛmiya nti niŋ adiini m-bala. Adiini yaa ka bɛ yɛn so ti ku o. Adiini yɛn yi tum taba, hal din kul chaɣi yɛtɔɣa maa bi maari maa nyɛla, So n ku yɛn yina ti yihi o waazu ka bi ŋmaagi o foto. N ŋmaagi o ni yɛli shɛm maa, n zaŋ o foto maa pa, n ŋmɛ li ka yina ti tu o zaa. Di viɛli lala. O yi yɛli shɛli ka di nyɛla hadisi puuni ka o yɛli li, ka di bi zani, ka daa ku tooi paagi o. Amin o ku tooi tɔɣisi Kur'an puuni ka o yɛli li, ka di pala o tooi intɛpirɛtiri mi viɛnyɛliŋga, a ku tooi paagi o. Zuɣu yiɣisi ku pum pum pum pum ku tab shɛm ŋɔ maa ka bi tɔɣisiri ŋɔ maa, to yɛlin yɛliti yɛlimaŋli. Goli ŋɔ maa ni zaŋ ka yi yihi waazu shɛŋa zaa ka tu tab shɛm shɛŋa maa zaa. Yi jiŋa beni, dama Naawuni ya naa mi ni di bi tɔɣisi ŋun tam ni o zuɣu ni, yi ka jiŋli. To bɔhi yɛlimaŋli ka daa tin tu taba ka zaɣisim ti ku taɣisi ti je taba. Bɔhi yɛlimaŋli, yi jiŋli maa di beni? Yi noya maa di beni? A dii ni pala yaa a ku tooi tuma ni n dɔra. A yi tuma ni n dɔra, n ku dɔra, a mi ku tooi gbaai ma. A ni turi ma maa, man gba nyaandoliba beni, bɛ gba bi yɛn saɣi. A ni turi ma maa, bɛ gba bi yɛn saɣi. Bɛ gba yɛn yiri na ti tu a yo, ka a gba niriba yiri na ti tu o yo, ka ŋumbɔŋɔ gba yiri mi ti yɛn ti tu. Waazu nyɛla ti tum taba. Waazu yɛlimi ni ti yɛlim Naawuni Kundi maa ni yeli shem zuŋɔ ti yi lihi Anabi Muhammadu ni o sɔhibinima din nyɛ bɛn daa di wahala sheli Yesu bɛn daa tuhiri Badr tɔbu yira a beni. Nyaɣisim ka yɛn niŋ yɛn diri bimpɔŋɔ maa. Yɛn yaa dini maa piligu n-nyɛ n chaŋ katiŋ a kuli ni yaa faa dura dalidali ŋɔ ni ni afa shɛba bɛn gari ŋɔ maa. Nyamiya bɛn daa di wahala shɛli. Tɔ yi niŋ ŋuna, yi ba dari tɔbu nyɛla kundi ŋɔ maa ka yɛn zaŋ yɛla ninsalinim yɛlimaŋli din yɛn chɛ ka bɛ niŋ tuuba. Yi ba dari tɔbu m-bala. Bɛ daa kari Anabi Muhammad kulisila Madiina hal ka bɛ ti lan lahi so na Makka. Lihiya wahala shɛli o ni daa di o mini o sɔhib ni o nyaaŋanima, ka zaŋ o kana ti ti na ti kul ʒiɛmi ni ban ni kul nya n ŋɔ maa shee dini n-nyɛli. A ku tooi fɔɣisi so ni o doli a, amaa a tooi zaŋ zilim bal li n-chɛ ka o niŋ tuuba kpe a daadiini ni. Pa turi n-nyɛ li, pa zabili n-nyɛ li, pa naŋgbankpeeni n-nyɛ li. Gol ŋɔ maa ni, yɛlimaŋli chɛ ka ti nya nyɔniya. Mani dol li mi biɛɣu kam ni tooi kali yino kam ni daa yɛli yɛtɔɣ shɛŋa, ka di bi viɛla. Di zuɣu chɛliya bɛ yi dihi ti vi, ka dihi yimaŋ vi, ka dihi Dagbaŋ vi. A yi lihi adiini, Musulinsi daadiini, di biɛla Dagbaŋ di biɛla Dagbaŋ amaa tuun biɛri kam din lan beni di biɛla Dagbaŋ gilisim ni di yina ti tuhi karila tuun biɛri maa nyama chɛm Tamale ti nya Jaɣimiri tali zaa ha biɛla Tamale ti valibu hal so daa yɛma ni ti yi yɛn kali Ghana zaa ha 51% ti valibu biɛla Dagbaŋ Jaɣimiri tali biɛla Dagbaŋ Tamale ti yi miri zaa ha Yihi yɛla waazu shɛli din yɛn chɛ ka daadama nim niŋ tuuba ti yɛn zabiri shɛli zuɣu ŋɔ maa. Di zuɣu maa ni yɛn zaŋ shɛli ti nyɛla, a yi lihi hal shɛb beni bɛ bi ti ti nanim jilima gba, hal bɛ bi lihi ni nanim beni ban yɛn yɛlimi chɛli ti nanim turi, ka shɛb yɛn ni Naa kam ka a di ni. Pa ti ni yɛn yaagi so o ni yaangi pun yɛli li, ni di pa shɛli zaŋ chaŋ kumda li ka n niŋ tuuba, a ku tooi baŋ. Chɛfuri kani ka shɛb yina nti yɛn ni tinim nanima m-bɔri ni n yɛli ya. Di ni daa pala ti nanim dahalibarika zuɣu adiini naan ku kpe kpe. Nanim taɣi deegi adiini maa ka tinim bi ʒiɛŋɔ zaaha yɛbinim daa na kani. Ka yaa nanim shɛb beni ka bi karim Kuraani, yaa nanim a tooi kali ba ka bi karim Kuraani. Bana n-daa taɣi deegi adiini maa hal ka ti niŋ nyaɣisim hee zaa ti beni ŋɔ maa. Ka n lan bɔri ni n yɛli ya, nanim maa n-lan ti nya tiŋgbana. Din nyɛ jiŋa ka neei binshɛɣu kam ka di be din ni ŋɔ maa, di nyaɣisim be di bɛni zaɣ suŋ m-bala. Ka n lahi bɔri ni n yɛli ya, shɛb ku yina nti ku bɔri, Buɣili ya ka za kani. Di ni be ya ni yɛli ya ni buɣili kani bee ti di jɛm buɣili, amaa man ya, ya so di lan boli buɣ shɛli yuli. Chɛli ya li, so yi lan boli buɣ shɛli yuli a jiŋli ni bee a waazu yihibu shee, yɛli ni Naawuni yɛn ni o je buɣili, Naawuni ni yɛn ti di jɛm buɣili zaa m-bala. Ka ŋun bɔŋɔ ni buɣili yaa ka dari kani, buɣili yaa ka dari wurim li. A paali mi, a ba paali mi, a ya paali mi. Nam maa n-ʒi din bɔŋɔ zaa maa na. Ti zaa wum ya ni ni a zaŋ jina n-daa chɛ ka a dini maa yɛligi kpi. Ka di nyɛla yɛlimaŋli. Ka nam maa yi daa ka yaa, yaa maa ka o daa zaŋ ʒi li na ka ti niŋ nyaɣisim ka ti zaa ti be di ni ŋɔ maa. Di zuɣu ti ni na niŋ ŋuna, chɛliya ti turi. Di tingbana maa chɛli ya di turi. A yɛn na buɣiri kani fain di bi nuɣisi ti nima, amaa so di lan boli buɣ shɛli yuli a dee a waɣizi puuni. Din lan pahi, shintaŋ maa ni kana ti pahi shɛm bola zaligu tili, ka zaligu maa yɛn nyɛla tin yɛli ŋɔ shɛb ni kul ti zaɣisi zuɣu n-yɛn so lan yaaŋa ka ti niŋ sikiriti yiko. Regional Minister be kpe. Ŋun lan zaɣisi zaligu maa ka yina nti yɛl o so ni boli shɛm ka ti o kpe bee ka yɛl ʒiɛm so mini chɛ afukumsi maa ka di di o. Bɛ sula tiŋgbani maa ka yi be di maa oo. Yi boli ni yi niŋ yɛma ti ti bɛn nyɛ Laribaawanima ti mi bi lan nyɛ Dagbamba. Ti mi yaa Dagbamba, ka Laribaawanim yɛti, Laribaawanima gba malila bɛ kali oo. ka ti ni gba mali ti dini. Doli zuɣu bin ninvuɣu tuli ŋɔ maa chɛliya li n-lihi ʒiɛm bihi, to yɛn bɔhi ya mi, Yin kul niŋdi ka bi shɛb bee tooi niŋdi a takbiir, Allahu Akbar, ŋɔ maa, yin mali li mi wuhiri ba maa? To zuŋɔ yin vuuri maa, bɛ ni siɣi n-kana ti deei yi zaa ni, wula ka bɛ siɣi m-be? Yinim na nyɛla ninkura, ka turi taba ka bɛ be yi tooni ka di niŋdi ba nyaɣisim. Ban yi sa deei zaashee, wula ka bɛ yɛn be? Wala ka bɛ yɛn be? Ka afa kul yina ti ya ni bɛ bɔhimi malifanima, dama malifa kuɣa ka ti ŋme taba. Di be adiini ni. Di ka adiini ni n-ŋme tab deebu. Ti ni ni kul yiɣisila nya bɛ hal ti zooi ti paai tiŋbiɛ shɛba ŋɔ. Ti ni daa kuli mi ka goli kuli yina zaɣ yino maa nyɛ o ka ti zaa doli li. Zuŋo ka yi ti piri taba bi bɔni puhila zuŋo ka moo puhi biɛɣu. Di pa taali baŋya ni pa nyini n-seei n-dima saria, Naawuni n-seei n ka ti zaa saria. So yi puhi zuŋo ka so su puhi biɛɣu ni ka daali nyɛli kuli chɛliya li zali lala tariga. di kɔŋko nyɛla fitina ti Dagbaŋ di kɔŋko nyɛla fitina ti yi musulinima ti ku saɣi zuŋɔ ŋun bɔŋɔ nti ti ku saɣi biɛɣu ni shɛli yɛli ka Naawuni sa jaaji ti zaaha lee nyɛla Christians ni ʒiya ŋɔ daa niŋla Christian niŋ pastor yuun pishi ni anu man ŋɔ ka be Christian Council jɛŋɔ Christian Council member n-daa nyɛ ma Amaa ti ni bi zabira, ti daa malila Christian Council ka nyɛ Christian Council maa memba. Ti daa malila chɛchinim maa zaa hali zaŋ na ni zuŋɔ ti malila National Christian Council maa ka di be Accra ka mali regional ka mali district. N daa nyɛla member of district council ri- eh, eh, eh, church maa ni. Zuŋɔ Lihiya ti Dagbaŋ nanima. Dagbaŋ na so m-bi dira ka na pa musulimi. Amaa zuŋɔ yɛn ti nanim maa ni ti pa musulinima. Ti yinim ka ti ni jɛmda, ti jɛmla Naawuni. A yi ni pa musulimi, nyin gba pa musulimi. Ni puhi jiŋli, ka a gba puhir a jiŋ, Naawuni sa ti yɛn jaagi ti. Ka daa yi ni turi tab shɛm ŋɔ maa, adiini maa wuhi lala. Ka man nyɛ naa ni ka dihiri jaangbɛhi ka di mali saba ka yɛri gbaɣino nima ka yɛn ti nya musulinima yɛn yi ti nya musulinima chɛli ti tubu ni yɛn zaŋ shɛli bahindi niŋ ya niya niŋ ya niya niŋ ya nangban yini Niŋ ya aniya, niŋ ya nangban yini. Yi bi niŋ nangban yini ka di kul yɛn zali bɛn ŋɔ maa, nyama hal ka yaa naa ti boli laɣiŋgu ka shɛb zaɣisi ni tooi teei taba mali bɛ ni daa boli. Shɛb daa bi chaŋ ka yaa naa maŋmaŋ ti bol ba kana shɛm, shɛb bi kana. Tɔ! Yin zaɣisi ni yi ku ka maa na, yin deei zaligu maa bee yi ku deei li? Yen deeli bɛ ku deeli. Duri lihiya eh, a yi lihi dolo dolo yisanima bɛ mali adiini balibu balibu balibu ka di ka tariga bɛ mi bi zabira ka laɣinda ka bɔni ka ti ni ku tooi niŋ lala ti mali Muslim Council zuŋɔ lala Muslim Council maa di di simdi ni adiini shɛŋa yin ku beni maa kpambu kam ka yi be Muslim Council maa puuni ka yi laɣindi gbaari saawara so yi niŋdi wudi cheli o O niŋla o di kuya, cheli o, o niŋla o bimbo, cheli o, ka nyini yɛn tu n-yih o di puuni. Hal a yɛn yih o di puuni, paam o, ka yi ti tɔɣisi a dini yɛlila ŋɔ ka yɛli ŋɔ, O zaɣisi ka a chɛ o tɔha biɛɣuni ŋun sa yɛn be o fitiina ni. Amaa ti ni yirina ti turi taba ka niŋdi taba yɛtɔɣ shɛli maa, di bi viɛl lala. zunzumiya Naawuni, chɛliya ka ti chɛli ti di vi pam, ka ti Dagbaŋ mi ko ka musulinim be, a lihi boliga polo, a lihi waa polo, a lihi ya polo, musulinim beni ka bɛ zaa laɣim di niŋ, bɔni ka ti di kunya ti niŋ tamali kɔŋko? Din yɛn yɛla waazu din yɛn mali daadamanima, din yɛn taɣi daadamanim suhi, din yɛn taɣi daadamanim hara, Din yɛn chɛ ka bɛ baŋ Naawuni ka ti vɔba kpɛhi di puuni. Amaa turiŋɔ ŋuna, a ku tooi tu n-yi so daadiini n-zaŋ kpɛhi a daadiini. Chɛ li ka ti chɛ li.